Rejep aýynda namaz okasaň ýa agyz bekleseň, ýa sadaka berseň has sogaplymy? Rejep aýynda namaz okamaklygyň, agyz beklemekligiň aýratynlygy barada sahyh, anyk, hadyslar geldimi? Jogaby, Yslam ymmatynyň hadys ylmyndan iň görnükli alymlarynyň birisi Hafiz ibn Hajar al-Askalani rahimahullah şeýle diýýär, Rejep aýynyň artykmaçlygy barada, onda agyz beklemegiň fazyleti barada Şol aýdan aýratyn belli bir günlerde agyz beklemek barada ýa-da onda belli bir gijäni ybadat bilen geçirmek barada delil hökmünde ullanmaga ýaramly hiç bir sahyh hadys gelmedi. Rejep aýynyň fazyleti barada aç-açan gelen hadyslar iki bölege bölünýär. Bir bölegi gowşak, beýleki bölegi bolsa ýalan toslama hadyslardyr. Gaýtym Rejep aýyny beýgeltmeli däl diýip sahabalardan anyk sahyh dürs habar geldi, ynha serediň. Omar razyýallahu anh Rejep aýynda agyz bekleýän erkekleriň ellerini nahara degirtmek üçin urýan ekeni we şeýle diýýän ekeni, Rejep näme diýmekdir? Rejebi jähiliýet ýagny yslamdan öňki adamlar uraldýardylar. Yslam gelenden soň bolsa bu terk edildi. Ýöne bir adam her hepde Hepde birinji we dördünji gün agyz bekleýän bolsa, günde Kuran okaýan bolsa, ýa başga ybadatlary başga aýlarda edýän bolsa, onda Rejep aýy gelende hem şol ybadatlaryny dowam edibermeli. Ýöne Rejep aýynda agyz bekleseň ýa pylan namaz okasaň, ýa sadaka berseň has köp sogaply diýmek ynha bu eýýäm bolanok. Çünki köp sogaby kim berýär? Allatagala berýär. Allah Tagala bolsa bize Kuranda-da we Resulynyň, sallallahu aleýhi we sellem, üsti bilenem Rejep aýynda has köp sogap bar diýip habar bermedi. Hadysda Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, şeýle diýýär, Kim biziň emrimiz dinimizde bolmadyk amaly etse, ol gaýtarylar, kabul edilmez. Ýene aýdýar, Bidgatlardan ägä boluň, sebäbi ähli bidgat azaşmadyr we ähli azaşma-da oda elter. Ýene aýtýar, Işleriň iň şerlisi dinde täze düzülen işlerdir. Ähli bidgat bolsa, azaşmadyr. Şeýle hem ýalan, toslama, gowşak hadyslar ýaýratmak uly günädir. Hadysda şeýle gelýär, Kim meniň adymdan ýalan sözlese, otdaky ýerine taýyn bolsun. Käbir alymlar, Pygamberimiziň sallallahu aleýhi wesellem adyna ýalan aýtmak adamy dinden çykarar diýdiler. Sebäbi ol şeýle diýýär, Meniň adyma ýalan söz başga biriňiziň adyna ýalan söz ýaly däldir. Muny düşündirip, Hafyz ibn Hajar şeýle diýýär, Beýle gatylygyň hikmedi düşnüklidir. Sebäbi ol Allahdan habar berýär, kim onuň adyndan ýalan sözlese, Allahyň adyna ýalan sözledigidir. Şonuň üçin musulman doganlar Resulullahyň sallallahu aleýhi we sellem adyna ýöňkelýän sözi ýaýratmazdan öň anygyna ýetmeli. Rejep aýy bilen baglanyşykly bidgatlar barada ýene täze bölümler geler inşallah, Ragaib namazy, Isra wal Mi'raj, Beragat gijesi we başgalar.